Dem baş temaşevan û xwendevanên hêjan. Zayenda navdêran Zayenda navdêran di zimanê kurdî de Navdêr di zimanê kurdî de li gorî zayendê parve du beşên sereke de bin. Tu reyek din heye em ê paşê di ser re derbazin lê du beşên sereke ji zayan dan di zimanê kurdî de hene ew jî ev in. A navên rasteza, navên rasteza zayanda wan xuya ye. Zayanda wan xuya ye, em dizanin nêr in an jî mêr ne. Bê navên ne rasteza, ev jî bi xwe xuya nakin nêr in lê mêr in, em ê di hevokê de bibin çawa em ê we nas bikin. A navên rasteza, zayenda van navdêran aşkere û berçav e, xuya ye, bêlî ye. Eger em li van navan binêrin û van navên niha em li ser re derbas bin, Em zanin ev navina nêr in lê mê ne. Wek nimûne mirov, ajel, mêr, jin, azad, dîlan, pez, hest, bizin, kew. Her navek ji van navan zayenda xwe bêlî ye. Di vir de mirov belkî guman li ser hebe em ê paşê di ser wê navina re derbas bin. Ajel, mêr, jin, azad, dîlan, qez, hest, bizin, kew. Navên rasteza ji aliyê zayendê ve sê beş in. Wek niha navên mêza yanê mêne, xuyayê mêne ev navna ti guman li ser tune ye. wek jin, keç, met, dût, mî, mehîn, çêlek, mirîşk, bizin. Eger em li van navina binêrin em nas dikin ku ev navina mên e. Zayenda wan xuya ye, zelal e, aşkere ye. Ti guman li ser tine ye. Em jê re dibêjin navên mêza, navên mêza an jî navên mê. Di di navên nêrza an jî nêr. Ev navina ew jî zayenda wan bêlî ye an jî xuya ye, ti guman li ser tine ye. Wek mêr, kur. Ap, Mîran, Dildar, Hesp, Peran, Nêrî, Ga û her wekî dî. Ev navna jî eger li em lê binerin, zelal in, aşkere ne û bêdî ne ku ev navna nêr in. Me got mêr, kur, ap, Mîran, Dildar, Hesp, Beran, Nêrî, Ga û her wekî dî. Ev navina nêrzan e an jî nêr in. Ji sê navên du zayendî an jî nêtar jê re tê gotin. Nav me ku navin hene zayenda wan ne bêlî ye, ne aşkere ye, ne zelal e. Em ê niha binêrin, em ê çawa zayenda van navdêran nas bikin. Wek dost, heval, mamoste, şagird, karmend, hunermend, kew û her wekî dî. Eger em bala xwe bidin van navina em nizanin ev navina nêr in û lê mêne. Em ê çawa van navina nas bikin? Eger me xistin hevokê, me bi kar anîn, em ê zayenda wan nas bikin. Me got ji van navan re dibêjin navên nêtar an jî du zayendî. Du zayendî an ku nêtar ji van navan re tê gotin. Em ê niha nimûneyan ser van navan bibin. Navên Dirzoyan dî an jî Nêtar, ev nav ji bo nêr û mê bi kar tên. Yanê zayenda wan bi tenê ne zelal e ne aşkere ye eger em wan nexin hevokan. Wek nimûne dost, me got dost, eger dost bi tenê em bi kar bînin bêyî ku em têxin hevokekê em nizanin gelo ev nava, Mêr e lê mê ye. Lê dema em bibêjin dosta min, dosta min, mebesta min li vir dost, dost, dost keçek e, dosta min keçek e. Dostê me li vê derê em bala xwe bidinê, li vê derê ê ketê. Ev jî nîşana zayendên mêr e. Loma di vê derê de me bêjeya dûst di hevokê de nas kir, me got dosta me a ketê di vê derê de bî dosta min. Eva mebest jê jinik e an jî keçek e. Dostê me me ev jî mebest jê kesekî nêr e an jî xorteke mêreke ev yek a di diyê heval me got heval jî peyva heval an jî navê heval bêjeya heval bi tena serê xwe ne zelal e zayenda wê em nizanin gelo ew nêr e lê mêr e Lê eger em bêjin hevalat e, hevalat e di vir de a ketê, ev jî nîşandeka zayenda mê ye. Di vir de zelal bû ku heval di vir de mê ye. Yan keçik e yan jinik e di derê de bû hevala te. Hevalê wî, hevalê wî di vir de ê ji bo zayenda nêr em bikar tînin, bû çi? Bi hevalê wî di vir de em têdigihînin û bêli dike an jî xuya dike heva kesekî mêr e ne mê ye. Ev di du nimûneya sisê mamoste ye. Me got mamoste tena serê xwe dîsa ne zelal e, nêr e lê mê ye. Eger em têxin hevokê di vir de em ê bêjin mamosteya we. Mamosteya we dema em dibêjin mamosteya we mebesta me jê yek mê ye. Kesek mê ye mamosteya we jinik e. Mamosta di vir derê de em dibînin ji me re tê xuyakirin ku ew mamoste jinik e. Adetiyê mamosteyê me, mamosteyê me di vir de ê ketê, em tê digihînin an jî ji me re zelal dike û eşkere dike ku mamoste kesekî nêr e. Mamoste di vir de mêrek e di vir de. Heva nimûneya Sosiyê. Nimûneyek din ker, dema em dibêjin ker, gelo ker nêr e, lêmê ye, di birda em nizanin zayende wî ne xuya ye an jî wê ne xuya ye. Lê dema em bêjin kerê reş, kerê reş di birda mebest jê kerekî nêr e. Li vir de mebesta me jê kerekî nêr e. Ev ê me goh ji bo zayenda nêr em bi kar tînin. Kera reş, kera reş di vir de a, beqedandeka a di vir de ji bo zayenda mê em bi kar tînin. Loma em tê digihên, em zanin ku ev ker kereke mê ye. Kereke mî ye. Carin a jê re dibêjin ma ker an man ker an jî mî ker. Ev ji bo kerê. Nimûneyek din şagirt. Peyva şagirt bi tena serê xwe dîsa em nizanin nêr e lê mê ye. Lê eger em bibêjin şagirta jîr di vi derê de a ketê veqetandeka ji bo zayendên me em têdigihên ku ev şagirt keçek e an jî qîzek em jê re dibêjin. A didiyê. Şagirtê jîr, Şagirtê jîr dema em dibêjin şagirtê jîr, mebest jê xûrteke, awîleke, kesekî nêr e di derê de. Ji ber ku eva nîşandeka zayendên nêr e di derê de em bikar tînin. Zayenda nêr ji na em ê çend nimûneyan li ser zayenda nêr bibin û em ê çawa zarmin ji kijan tiştan re dibêjin nêr kijan jî mîne. Yek, Zayenda nêr ji bilî hin awirteyan, awirte ên derî rêbazê helbet, ev navên li jêr nêr in. Geger mina bi ser vana vina re derbas bin, em ê zanibin ev navina nêr in û wek nimûne, Gîyanewerên nêr, heva ji ber xwe xuya ye tu guman li ser tune nêr in. Gîyanewer an jî jêndewer wekî dibêjin. Wek nimûne, kur, law, nêrî, hesp. Baran, Azad, Serbest. Em li van navan binêrin, em nas dikin ku ev navnan guman li ser tine ne, kes in nêrin an jî ajel in nêrin, kur, xuya ye nêre, law, lawik, nêre, nêrî, ew jî nêre, hesp, nêre, baran, azad, serbest. Hevan giyanawerên nêr a di diyê endamên laşê giyanaweran ên der be. Endamên laşên giyanaweran ên der be wek nimûne serî, ling, dest, zik, çav, Pûz, Ev navina navin nêr in. Em dibêjin serî min diêşe an jî seriyê min diêşe, lingê min, destê min, zikê min, çavê min, pûzê min. Ev navina navin nêr in di vir de. Lê di vir de pişt, pişt awirte ye. Pişt mê ye. Em dibêjin pişta min. Pişta min di êşe, pişta me tune ye. Eva pişt awirteyê endamên laşê mirov e di vê nimûneyê de. Yek adin tiştên ne giyanewer yên belûq û bilind. Ên berz, bilind li bi ser rûyê erdê ketine. Eva em na ji bi nêrin di bi derê de hûjî. Wek nimûne çiya, gir, stirî, dirî, mîx. Eva nav in nêrin dîsa di vê nimûneyê de. Nimûneyek din a berehemên lawiran.

Penêr, penêrê miyan, penêrê çêlekan, penêrê biznan û her wekî din. Goşt, goştê sor, goştê biraştî, goştê pêz, goştê biznan, goştê çêlekan û her wekî dî. Di vir de em dibînin ev navina nêr in. Ev navina nêr in. Lê hirî, hirî hew jî berhemên lawiran e. Hirî awirte ye ew mê ye. Em dibêjin heriya pêz an jî heriya mîh. Heriya mîh. Yek din ezman û ba. Ezman û ba nêrin. Wek nimûne em dibêjin ezmanê sayî an jî ezmanê şîn. Em nabêjin ezmana, em dibêjin ezmanê sayî an jî ezmanê şîn. Di vir de ezman nêr e. Adi diyê bayê hêgin me go ezman û bo, bayê hêgin, bayê gur, bayê bêhêz, di vir de ba nêr e. Heva li gor vê ezman û ba me go ezman û ba her duk. mêrin biderînin. Navên hesinan, metalan, wek dibêjin mêtal an jî hesin, wek zêr, zîv, hesin, baqir, ev navina wekî heya dawiyê, zêr, zîv, hesin, baqir, ev metal in, mêr in.

Navên çekên lixwekirinê an jî kinc cilûbergên em li xwe dikin, hin ji wan ê pir nêr in wek, kiras, em dibêjin kirasê min, binkiras, binkirasê min, xiftanê min, sermilê min. Ev navên çekên lixwekirinê ne, ew jî nêr in, ji navdêrên nêr tên hijmartin. Darên hişk û birandî, darên hişk û birandî ew jî nêr in. Wek nimûne em bibên vî darî bibire. Em nabêjin vê darê bibire, daxê em bêjin vê darê bibire mebesta me darik li pê ye, darik hîn hişk nebûye. û em dibirin. Lê dema em bêjin vî darî bibire mebest jê darekî hişk e, berê hatîye ji darê jê kirine û em dibirinin ji bo êzing bikin êzing û bişewtînin. An jî vî darî bişewtîne. Vî darî bişewtîne. Yan jî vî darî ji ser rê rake. Dar, me got darên hişk û in birrandî nêr in di zimanê kurdî de. Navên rengan hemû reng, sor, şîn, spî, reş, kesk, ev navina gişk nêrin. Em bên sorê dagerî, şînê vekirî, spîyê dagerî an jî spîyê qîr, reşê tarî her wiha di vê derê de em dibînin reng di vê derê de navin. nêr in. Ji marna ji bilî ji mara yekê tev de nêr in lê ji mara yekê tenê di kurdî de mê ye. Ji nav navdêrên mê tê jimartin. Eger bi tenê bê lê eger bi nav narihat dîsa ewa xwe tê guhartin zayenda xwe. Di du zayenda mê me zayenda nêr birin, niha em ê jî çend nimûneyan li ser zayenda mê bibin. Di zimanê kurdî de ev navên li jêr ji navdêrên mê ne, wek li ser navên mê tên hijmartin, em ê li ser re derbas bin. Yek, Giyanawarên mê. Heva aşkere ye, zelal e, guman li ser tune ye ku ev navina mêyên e, wek mî, bizin, çêlek, mehîn, mirîşk, hêvîn, perwîn, gulê, ev navina navin mêyên e, yanê diyar in û xuya ne û aşkere ne, navin mêyên e, em jî ya dibêjin giyanawarên mê. Di du endamên laşê jîndaran ên hundir, tiştê di hundir zikê mirovan de an jî ajalan de, ji bilî dil, dil di vir de nêr e. Hemû endamên hundir ê jîndaran mêne ji bilî dil, dil awirteyê ji wan ew jî nêr e. Ji sê tiştên kulandî û nizm yan tiştên kurt û hatine kulandin em ev nav dêrin mêne di zimanê kurdî de wek kurt em bên kurta sûr, kurta kûr, bîr, bîra avê, Kun, Kun, Kun yanî ew jî qul caran ji ê re tê gotin. Ew jî qula mişk e, qula cerdûn e, qula mar e, kuna mişkan her wekî dî. Gul, Gul ew jî mê ye em bêjin gula avê, gula wanê, gula meydankê. Ev navina di zimanê kurdî de navin mê ne. Kurd, Bîr, Kun, Gul. Di vir de gelî awirte ye ji van navan. Gelî nêr e. Em dibêjin geliyê kûr. Geliyê kûr. Geliyê Elî Begê li başûrê Kurdistanê heye. Me got gelî ji van navan awirte ye ew nêr e. A çaran cîwar û dever. Cîwar, dera mirov lê re dibe rûdine û deverên herêm, dever wekî dibêje. Wek nimûne herêma Kurdistanê, herêma Efrînê, herêma Hekariyê. Ev navina navê herêman e û deveran e, ew jî mêne di bi derê de. Di vir de em giştin dawiya waneya xwe ta waneyeke din bimînin di xêr û xweşiyê de û bi hêvî me ku hîn me ji bîr nekin di kanalê de bibin abûne û layîkekê dînin û ji hevalên xwe re belav bikin. Bimînin di xêr û xweşiyê de bi xatirê we.